Omu disiturikiti ya Kiruhura, Abakristaayo baashabwa kwijuka ebigyendererwa n'endagaano zaabo omu kutunguura amaka gaabo, ekiraije kumaraho emihondano omu maka. Ebi nibaijaho omu bwire obu obu amaka maingi gariyo nigasheenyuka. Ebi byagambwa Florence Ahimbisibwe ori muhikirwa wa St John's Church of Uganda Kitura Kashongi omuri Kiruhura aha mukoro ogw'okuhendera oruteerane rw'abashweraine aha kanisa egi. Aha bakazi bataahi bangye, kukundana n'abashaija baitu, tukaheerezana eifubo, tukareka kushekyererwa omu nsi omu na munonga hati noomanya harimu ebintu bingi, amaka gaawe ngakwatanisa garikukundana, nooshanga n'abaheru bataamanya bintu byanyu, kandi na ninshaba abakazi bataahi bangye kwejumbira omu mirimo y'entunguuka na munonga nk'omu bugombe. Okubaasa kureeta entaasya omu maka gaitu, kukwatiranaho tukahaburana reero amaka gaitu gakaba gye. Eki naakubaire naanye niinyongyera kuhabura n'okugira ngu omushomo ogu gutakaatufeera busha, tugyende tukwatanise n'abakazi baitu, tugyende tuteese n'abaana baitu. N'okuteesa nakyo omushomi omwe yaatumanyisa ngu okuteesa kumwe nk'eka nikireetera eka yaatunguuka. Nahabwekyo murekye naitwe twaza kugyenda twateesa n'abaana baitu n'abakazi baitu kandi twayongyera kukora kandi nangwa n'ekindi ab'okunyaga za rooni ab'okunyaga abo nabo baaba nibagira ngu nyaaburiimwe oraabe naareeba ngu takubaasa atareka arekye kuteganisa abandi kweshoka omu bandi kandi akaremwa kushashura kandi akabateeza entsibo. Nahabwekyo naanye ninyangira kuhabura ngu twakwatanisa nitwija kushomesa abaana baitu. Rev. Wilberforce Naatweta, ogu yaashaba abaikiriza okukorera gye abantu baabo na munonga abaana okubashomesa kandi bareebe ngu baabashomesa okwetantara emicwe y'obushambani arikugira ngu eki ni kimwe aha kirikwongyera endwara kandi bareebe ngu baarinda ekitiinisa ky'amaka gaabo. Aha kushomesa abaana nituteerera abazaire omuranga ahabw'okuba tihariho eka hati erikubaasa kubaho yaaba etashomiise. Mbwenu nitugambira abazaire nituteerera abazaire omuranga ngu bahumurikise abaana, bateho oburyo, baronde ebirikwetengwa, abaana baze omu mashomero. Nibwo eihanga rya nyenkyakare. Ngu abantu abashweraine twaba nitureeba ebigyendererwa by'obushwere ahabw'okuba eki Ruhanga yaagize ngu yaataireho obushwere, twaba nitureeba ngu obushwere bukabaho ngu abantu bazaare abaana kandi baboorore gye, kwonka twaba nituhiga abashweraine ngu bagire oku baayegarukamu na munonga aha baana baitu tubooreirwe gye. Aha kigambo ky'okutiina Ruhanga, abaana tibakuza omu maramizo nk'oku kyakubaire, kandi nangwa n'emicwe ahamwe n'ahamwe tebaire emirungi. Twetenga embabazi za Mukama kutubaasa oku twakubaasa kworora abaana baitu bakakura nibatiina Ruhanga tukabamanyiiza omuhanda. Ahabw'okuba omu kitabo ky'efumu hagira ngu tumanyiize omuhanda, omwana tumumanyiize omuhanda akiri muto ku arikura atariguragamu. Bo abatwire bataine bwesigwa ahamwe na naifubo bashabwa okuhinduraho bakaba eky'okureeberaho. Naaba nimpabura abakazi kweteerana hamwe nka guruupu ahabw'okuba beeteeraine. Ageeteeraine nigo garikwata eigufa na munonga omuranga gwa gavumenti nibatugambira okweteerana tukakorera hamwe kandi waaba otakoriire hamwe sente za gavumenti niziija. Aha muheru tuzinyaga, batutwara batukoma, mbwenu haba nihenda tukore tugire entaasya. Entaasya etandikire omu maka gaitu, tukorere hamwe aha mushaija n'omwana n'omukazi n'omukozi ahabw'okuba ku bakuba bari abantu nka ikumi bari omu ka, bahaakora omuntu omwe, entaasya tekaabaasa kubaho. Mbwenu nihenda omushaija akore n'omukazi akore n'omwana akore Entaasya ebone kukugyenda omu maisho ahabw'okuba abaana nibenda fiizi, eby'okurya nibyetengwa nibenda kurya mbwenu waareeba omukazi yaakora wenka nabwo entaasya terikubaho, haakora omushaija wenka entaasya terikubaho mbwenu amaka omu maka nihenda abantu boona bakwatanise kandi bakorere hamwe. Mbwenu naaba nimpabura abantu beeteerane bakorere hamwe gavumenti ku eraagume yaareeta ebintu byabo nabo babe baine ahu barikutandikira reero bakabona kugaruka. Ekigendererwa kyaitu n'okugira ngu amaka ebiro ebi nigaraara kubi. kutwakugyiraho omushomo amaka gaitu obundi tukagyiraho oku gabaho gye kandi puroguramu egyo n'ey'oburiisa bwona tusiime omuriisa na Mother Union Leader ab'oburiisa ahu omu muhango ogu bakozire nikyo turi aha ahabw'okushemererwa kandi twehaireyo kwombeka amaka gaitu kutayaayira abafumbo kugaaniira nabo kubabuurira engiri, kubeegyesa okukora, kugaaniira n'eminyeeto ahabw'okuba omurimo ogwo nigwo murimo gwaitu nk'ekanisa nambwenu nitusiima Ruhanga kandi owaikiriza eizooba eri rikabaho. Ebi nibibaho obu barikwetebeekanisa ekiro kya Malyamu ekirikwija kuba aha abiri ikumi eby'okwezi kwa kashatu omwaka ogu. Gashakwa Job Kato ahabwa Sky TV.